Mînasan Konnichiwa, Esselamu Aleykum ve Rahmetullahi ve Berekatuh, Ez Fatma Eme, mewîn Gundarî Kursê Fêrbûna Zimanê Japonî dikin. Asta yekemîn beşa sisiyê dersa çarê. Ew jî em ê tê de behsa çawa navê hin welatan bûne bi katakana çawa tê nivîsandin û çawa tê gotin bi Japonî. Deka em hin lêvegerîn çêke bê em dersa xwe ya nuh bûn.

ji ber ku dengê le Japonî de nîn e û çi tîpê dengdar hewe di nav de mû rêza û pê re dinivîse. Ji ber ku ew nêzîktirîn deng e ji tîpê dengdar re. Bî ev vêca bî demê dersa nuh. Ka cê hîn dikaye vê peyvê bêjin. Îtalya Ew jî wek ku hîn zanîn bajarê Îtalyayê yan jî welatê Îtalyayê ne bajar e welat e Îtarya. Rûşya ew jî welatê Rûsyayê Rû şî a Rûşya. Fi ra ni si Firansi ew jî Ferensayê.

Wek mînak ez kesek Polendî me yan jî ez kesek Astralî me yan jî ez Îtalî me, ez Ferensî me, ez ez Kurd im, ez ê çawa wisa bêj me? Ez ê navê welêt bêj me û peyva jîn pêva ke me. Çawa yani mi fêm nekir. Yani eger tevê tu bêj ez îtalî me tu bêj wataşî wa îtarîya jîn des. Wagi me zanî wataşî angu ez wa mijara sereke ya hevokê ji mir diyar dike piştî wataşî hatiye nexwe ez mijarak sereke ya hevokê ez im. Îtalya, ew janî Îtalya jîn yanî kesek Îtalî yanî ez Îtalî me dis me got ev di taliya hevoka navdêrê ya sabit tê yanî taliya bi erebî dibêjinê tetî fî nihayet el cumle el ismiye el musbete hevoka nav dêrê ya sabit ez bêj Ez ferensî me ez bêj wata şîwa Fransojindes û wisa çi navê çi welatiyê dî tu navê welatê xwe bêj tê û pijra peyva jîn ke pijrayê eve bî ez ez şa yanî wa gotim tîpî wergêrêne bi kurdî bêj ez kesek îtalî me ez kesek ferensî me lê yanî yanî em dibêjin ez îtalî me yan jî ez ferensî me di kurdî de ne hewce tike dipeyv lê japonî de dipeyvin kacê em navê hinek welatê dî jî bûn heme heme biriye me biriye Suîs ew jî Swîsrayê si y si Suîs to ri ko Toriko ew jî yanî Tirkî baja welatê Tirkî Dowît Ev jî vîca navê wî gelgê cuda ye ji navê wî em nas dike. Ew jî Elmanyayê doyît si. Si pey ni si pê ni ew jî Espanyayê si pey ni. Li vê dê hêjaya gotin ye ku ne hemî welat dikata karate nivîsandin. Hin welatê nêzîk û Japon Nêzîkî Japan bi tîpê hîragana yê normal tên nivîsandin, ne bi katakana. Ew jî wek çi, wek go Çîn, wek go Korya, wek go Taywan. Ez îniho hemiya jî ji we re bêjme. Mele xwe firek in.

Me hin navê welatan bi û vê dersa bê em ê vêca bizanin em ê çawa bê ji mirov gî tu ji ku de yî û em ê hê jî berdewam kin em ê hin navê bajar welatê dî jî bûne û ev jî dersa me ya îro heta zû bîne dersîkî nûh de çi pirsî we hewa dikare ji min re li vê de jî wisa Instagrama Japonî Kurdî jî binivîsin. Heta ez we bînim dersigê neh bimînim xêr û xweşiyê de ja ma tenê.